Papa Franġisku qed isejjaħ lill-Knisja kollha għal sena speċjali, sena tal-Ġublew, Sena Mqaddsa straordinarja li fiha aħna niffokaw ħafna fuq il-ħniena ta' Alla. Fil-fatt ħareġ dokument imsejjaħ Misericordiae Vultus, Wiċċ il-Ħniena, li jispjega l-iskop ta' din is-sena u anki inizjattivi differenti li jistgħu jittieħdu matul din is-sena li l-Papa qed iħeġġeġ. Hija sena li tibda fit-8 ta' Diċembru, l-festa tal-Kunċizzjoni ta' l-2015 din is-sena u tispiċċa s-sena d-dieħla fil-festa ta' Kristu Re fl-20 ta' Novembru. U l-Papa jixtieq illi matul din is-sena għalhekk għażel bħala motto ħanina bħal missier il-Knisja Tagħraf aktar il-ħniena t'Alla tagħmel esperjenza iktar qawwija tal-ħniena t'Alla u twassal dan lin-nies kollha. U għalhekk il-Papa jgħid kemm importanti għall-Knisja illi Tagħraf li fil-qalba tal-messaġġ tagħha hemm propju din il-ħniena ta' Allek. Aħna naraw l-Iskrittura, it-Testment il-Qadim u anke t-Testment il-Ġdid u speċjalment il-Ġesu, il-Ġesu kif ittratta lin-nies. X'kienu jaraw f'Ġesu n-nies? Proprju hemm din il-ħniena ta' Alla li Ġesù ġie biex jagħti lill-bnedmin kollha. U għalhekk il-Knisja trid tkun dik illi tassew tagħraf din il-ħniena ta' Alla, tagħmel esperjenza tagħha u tgħin biex twassal għal in-nies. Issa hemm diversi anki punti importanti ta' din is-sena tal-Ġublew. U għenet hemm L-idea anki tal-Porta Santa, il-bieb li jinfetaħ li jiftaħ din is-sena, li naturalment il-Papa jagħmel dan il-Vatikan, il-Knisja, fejn tinfetaħ din il-Porta Santa, imbagħad ikun hemm anki knejjes oħra u qed iħeġġeġ anki biex fid-djoċesi jkun hemm Din il-Porta Santa dan il-bieb li jiftaħ din is-sena, però jrid iħeġġeġ biex dan ma jsirx biss anki fil-Katidral u fi knejjes partikolari, imma anki jkun hemm inizjattivi fejn juru dan il-bieb li jinfetaħ għall-ħniena li anki djoċesijiet differenti jistgħu jieħdu. Imbagħad hemm l-idea ta' pellegrinaġġ. Aħna nafu pereżempju li meta jkun hemm sena mqaddsa, jkun hemm pellegrinaġġi, ħafna pellegrinaġġi mill-dinja kollha lejn Ruma, propju għax hemm ikun iċ-ċentru. Però l-idea ta' pellegrinaġġ tfakkarna anke li l-ħajja tagħna hija mixja, mixja ta' konverżjoni fejn aħna propju nagħmlu din l-esperjenza tal-ħnina ta' Alla. U għalhekk Mhiex biss anki li tmur xi mkien, imma anki li tagħraf illi l-ħajja tagħna għandha dan is-sens ta' mixja. Imbagħad il-Papa qed jenfasizza ħafna matul din is-sena s-Sagrament tal-Qrar. Qed jagħmel appell lil Konfessuri li jqarru biex ikunu nies li jwasslu din il-ħniena ta' Alla fl-attitudni tagħhom, fil-mod kif jittrattaw in-nies, fil-mod kif jilqgħuhom. U anki qed iħeġġeġ biex aħna napprezzaw mill-ġdid il-valur tas-Sagrament tal-Qrar, fejn aħna mmorru quddiem Alla bil-dnubiet tagħna, bin-nuqqasijiet tagħna, imma nafu li Alla huwa għani fil-ħniena, jaħfrilna u jagħtina hi l-opportunità li nibdew mill-ġdid. U allura qed iħeġġeġ biex ikun hemm enfasi partikolari fuq dan is-sagrament. Hu jsemmi wkoll inizjattiva li jixtieq jieħu ta' missjunarji tal-ħniena li jwasslu fil-Knisja kollha anki din il-ħniena t'Alla anki f'dawk id-dnubiet partikolari li huma riservati għall-Papa nnifsu, bħalma pereżempju huwa d-dnub tal-tkasbir tal-Ewkaristija, li tant huwa dnub serju dak huwa riservat lill-Papa, però qed jgħid dawn il-missjunarji jkun jibgħathom hu stess biex iwasslu din il-ħniena ta' Alla lil nies in ġenerali. U qed iħeġġeġ ukoll lil daw kollha li jemmnu biex din il-ħniena ta' Alla li Aħna nagħmlu esperjenza tagħha, pereżempju fis-mod qawwi fis-sagrament tal-qrar. Aħna nistgħu mbagħad inwassuha lil oħrajn. U allura isemmi l-Papa kemm hu importanti li aħna naħsbu f'dawk l-opri tal-ħniena u jsemmi opri ta' ħniena materjali u spiritwali ġifieri. Pereżempju, eh, titma lil minu bil-ġuħ, tisqa tisqi lil minu bil-għaġġ, Tilqa' lill-barrani, tmur iżżur lil min hu marid u tmur iżżur anki l-ħabsin. U anki dak li jsejjaħ hu opri ta' ħniena spiritwali, jiġifieri pereżempju lil tisma' lil xi ħadd li għandu bżonn l-għajnuna illi tagħtih l-appoġġ u inizjattivi bħal dawn oħra li jistgħu jgħinu biex aħna tassew Din l-esperjenza ta' ħniena mbagħad nuruha anki ma' dawk kollha li niltaqgħu magħhom. Hija din l-enfasi li għandha din is-sena kemm li aħna nagħmlu esperjenza ta' ħniena t'Alla u kemm li aħna nistgħu mbagħad inkunu strumenti ta' ħniena t'Alla mal-oħrajn. U din tot kemm għal min għandu xi funzjoni partikolari fil-Knisja, bħal mu pereżempju s-saċerdot, għalhekk semmejt il-Papa insisti ħafna pereżempju s-saċerdot waqt li jqarar kemm importanti li jwassal teħnina talla, imma tott ukoll għal kull min jemmen li aħna dis-sena tejna biex fil-waqt li narfu Li Alla huwa għani fil-ħniena. Alla lilna dejjem jagħtina l-opportunità, jaħfrilna, bl-imħabba kbira tiegħu jagħtina opportunità li nibdew mill-ġdid fil-ħajja tagħna u jagħtina din il-qawwa wkoll. Imbagħad jimliena b'din il-ħniena tiegħu biex aħna nistgħu nkunu mal-oħrajn ma' kull min niltaqgħu strumenti ta' ħniena ta' Alla. Jalla aħna nieħdu dan il-messaġġ li qed jagħtina l-Papa, din l-istedina speċjali tal-Papa u jalla nagħmlu minn din is-sena tassew esperjenza sabiħa ta' dak li hu l-aktar essenzjali u importanti fl-aħbar it-tajba, jiġifieri li Alla huwa ħanin u li aħna lilna dejjem lest jaħfrilna, jagħtina ħajja ġdida u li lilna jagħmlilna sejħa wkoll fil-ħajja tagħna biex inkunu nies li nħennu